Minn dakinhar din l-fondazzjoni bdiet tiġbor l-appoġġ ta' diversi setturi tas-soċjetà għal din l-inizjattiva. U llum nisimgħu dwar din l-inizjattiva, is-sinifikat wara l-iskop tagħha u l-appoġġ li kisbet sa issa. U miegħi fl-istudio għandi lis-Sur Dylan Farrugia li huwa President tal-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Nsellimlek Dylan. Nsellimlek Joe.
Dylan, qabel xejn, kellimna ftit dwar il-Fondazzjoni. Għalli ma skop jew skopijiet kienet twaqfet? Iva Joe, ehm, f'Malta napprezzaw illi għandna ehm, naħla ta' Malta, naħla tal-għasel illi hija Maltija. X'voldieri? Voldieri illi ma nsibwa fl-ebda roknoħra tad-dinja. li hija endemika, ma tgħammar fl-ebda post ieħor fid-dinja ħlief fil-Gżejjer Maltin. Sfortunatament insibu illi n-naħal tal-għasel sewwa, illi naħla Maltija hija sottospeċi tiegħu ta' dan l-ispeċi, titgħammar fuq barra. Issa, jagħti l-każ meta Insibu, mela fil-passat, fil-gżejjer Maltin kienet tagħmar biss it-naħla Maltija. Mhm. Sewwa. Ehm, Dan l-insett adatta b'mod naturali evolva għal fatturi li hawn fil-gżejjer Maltin, adatta l-flora, adatta l-kundizzjonijiet, l-ambjent, is-sajf niexef ta' Malta, sħana, forsi il-xitwa li mhux daqshekk tkun ħarxa, adatta għal dawn l-affarijiet kollha. Sewwa. U fil-passat, l-unika sottospeċi jew razza ta' naħla tal-għasel li kellna fil-Gżejjer Maltin kienet naħla Maltija. Però issa hu l-każ bħalma ovvjament ġara wkoll b'mod globali ġifieri din mhijiex ħaġa għal Gżejjer Maltin biss. Ekku, ekku. Għad sar il-każ li sforz l-apikultura u sforz l-ideat tal-bniedem milli dejjem jipproduċi iktar għasel kien hawn dal-kummerċ ta' razzez tal-għasel u sottospeċi differenti madur id-dinja b'mod globali. Ovvjament, Malta ma tgħix maħniex vakum, ġifieri mm. aħna konna mm. affettwati wkoll minn dan. Importajna wkoll. Eżatt, importajna wkoll. Sfort jien jien nemmen minħabba sforz nuqqas edukazzjoni li kien hawn forsi fil-passat u anke preżentament, ġifieri. Għax Il-loġika tgħidlek illi la naħla Maltija hija żviluppat għal kundizzjonijiet Maltin hija l-iktar mm. waħda li hija tattata. L-iktar waħda li ħadtik iktar għasel għalfejn għax għas-sempliċi raġuni li għas-sempliċi raġuni li evolvit għal mhm. gżer Maltin. Ekku, ekku.
Imma kif qed ngħidu kien hawn da l-importazzjoni ta' naħal differenti barrani fil-gżer Maltin ukoll U kif qed ngħidu n-naħal tal-għasel ma jitammarx peress li jitammar fuq barra jitgħamar b'distinzjoni minima bejn sottospeċi differenti, sewa. U dan iwassal għal kontaminazzjoni tal-ġenetika, ovvjament aħna l-lum il-ġurnata ovvjament sforz ehm, xjenza tagħna turina li kollox huwa basat fuq il-ġenetika, mhm. sewa. Ehm, x'jagħmilna l-affarijiet ħajjin huwa l-ġenetika sewa. Jiġifieri meta għandek din il-ġenetika li tibda titħallat bl-Ingliż jgħidu l-hybridization, jibda jkollok dan it-taħlit u li jista' jkun iwassal sabiex dawn il-fatturi li u l-adattamenti li għandha n-naħla Maltija għall-kundizzjonijiet kollha Maltin jibdew jintilfu. Ehm, fost l-oħrajn, anke forsi nitkellmu fuqha daqsxejn iktar ehm, l-qudiem, anke naraw li l-kulur ta' naħla Maltija tinbidel. Naħla Maltija, għal kontrarju ta' xemnu ħafna jew x'naraw fil-medja, In-naħla tal-għasel Maltija mhijiex in-naħla li għandha żaqqha bl-istrixxi suwed u sofor bħalma forsi hija l-impressjoni ta' ħafna min-nies. In-naħla Maltija, l-propja naħla Maltija għal kif tidher, hija skura ħafna kważi kważi tkanġi fl-iswed iż-żaqqa tagħha. Sewwa, ġifieri, u mbagħad nibdew naraw. Hemm distinzjoni tara distinzjoni. Ekku, ekku, kif kif kif tidher. Aħseb wara daw eh, sfortunatament dat taħliġ qed iwassal għal fiżjoloġija tagħha u dal-attattament li għandha mod intrinsiku. Allura dan wassal fuq ovvjament fażi tul ta' żmien għal erda tan naħra Maltija li kif qed ngħidu hija sottospeċi illi tinsab biss fil-Gżejjer Maltin hija wirt naturali tal-Gżejjer Maltin aħna bħala Maltin għandna id-dover illi nipproteġuha, li nkonservawha u Ħassejna li kien hemm dan il-vojt u aħna bħala fondazzjoni jiena u sħabi ħassejna din ħtieġa biex insawru din il-fondazzjoni. Kif u fuq liema kriterji però ibbażajtu t-talba tagħkom lill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi biex in-naħla Maltija tiġi ddikjarata bħala l-insett nazzjonali li s'issa għad m'għandniex insett nazzjonali però intom tlabtu l-ERA biex in-naħla Maltija tkun l-inset nazzjonali, però rritu tibbażaw talba tagħkom fuq diversi kriterji, nimmaġina mhux hekk? Iva, kollox meta beda madwar xi sena u nofsiru meta konna qed nitkellmu ma' inselmela minn hawn il-Prof Simon Borċ akademiku fil-Fakultà ta' Liġi tal-Università ta' Malta biex nibdew bi studju rigward il- Is-saqaf legali rigward protezzjoni olistika ta' da sottospeċi endemiku naħna Malti għal qed nitkellmu fuq għallhom sewwa. Flimkien ma l-lum avukat insellimlu wkoll David Ketut Dimek. Fassalna dal-istudju illi minn ġi publikat, tajb li ngħid ġi publikat f'April tas-sena l-oħra, 2023, u minnu ħareġ illi fis-sitwazzjoni preżenti Pass għaqli lejn protezzjoni iktar olistika tan-naħla Maltija ikun illi jiġi ddikjarat bħala l-inset nazzjonali issa kif issir il-biċċa ta' xogħol. Mela, ehm, fil-liġijiet ta' Malta hemm il-leġislazzjoni sussidjara ehm, numru 549 ehm, u eh, fa' kapitlu 100 li titratta regolamenti rigward il-lista ta' speċi nazzjonali, fija hemm il-lista. Sewa ġviri l-pjattaforma misaqaf legali rigward il-listi ta' speċi nazzjonali diġa jeżisti. Ovvjament aħna nafu li f'Malta diġa u speċi nazzjonali, mhm. l-meril, l-asfur, il-widnet il-bahar, il-fjura, il-Qabru, jiġifieri, dawn huma kollha speċi nazzjonali li kulħadd jaf bihom u li kważi kważi jissimbolizzaw ehm, il-flora u l-fawna Maltija tajjeb illi ehm, l-awtoritajiet tal-ambjent jużawhom għax ovvjament huma annimali wkoll karizmatiċi biex ikomplu eh, jimbuttaw il-protezzjoni għall-ambjent b'mod iktar wiesa sewwa. u għal dak l-iskop li jiġu dikjarati speċi nazzjonali. Issa aħna ħassejna illi f'dan il-kontest fej sfortunatament in-naħra Maltija qed naraw li qed tiġi medda minn dawn id-diversi fatturi eh, ikun pass tajjeb waq li l-qoddim jekk tiġi dikjarata bħala l-insett nazzjonali li f'Malta m'għandniex insett nazzjonali Ehm, u ħadna din l-opportunità biex kif qed inti fil-bidu tal-programm is-sena l-oħra ehm, tlabna lill-era sabiex jibda l-proċess sabiex din tiġi dikjarata. Ekku, eh, dan huwa s-sinifikat wara din talba biex naħna Maltija tiġi protetta anka b'mod legali. Ekku, ekku, ekku. Ehm, għalkemm in-naħal tal-għasel huwa protett mod legali, diġà Sfortunatament, dik il-protezzjoni ma, ma tikkonsidrax illi n-naħla Maltija hija sottospeċi endemika. Mhm. Jiġifieri hemm aħna nħossu ovvjament u mhux aħna biss, jiġifieri anka matul il-firxa tagħna rigward din il-proposta biex sabiex mhm. eh, il-proposta ġbarna wkoll diversi support ġifieri minn kemm minn diversi minn diversi għaqdiet pereżempju għaqdiet studentesti politiċi Maltin stess li jasapportjaw riċerkaturi Maltin u barranin ukoll illi raw valur f'dil proposta u li ġewwa rajna u sapportjawha għax ovvjament qed jaraw raw u japprezzaw illi sfortunatament forsi m'hemmx biżżejjed protezzjoni għan-naħla Maltija u jeħtieġ illi nagħmlu xi ħaġa llum qabel għada għax jekk ma nieħdux azzjoni jista' jiġi l-każ illi sfortunatament nitilfu għal kollox u naslu f'pass fejn tinqered għal kollox eh, u ma nkun nistgħu nġibu lura. Delin, f'Ottubru li għadha l-Fondazzjoni kienet anka nedit kampanja biex tixpruna dina l-inizjattiva biex konna In-naħla Maltija dikjarata bħala inset nazzjonali. Fiex kienet tikkonsisti din l-kampanja x'appoġġ ksibtu matula? Iva, ħassejna illi il-proposta tagħna tkun anka biex nibdew nżidu l-arfin illi jisma qed tiġri din l-azzjoni li qed nippruvaw nieħdu bħala fondazzjoni sabiex minnaħla Malti qed nagħti protezzjoni Ħassejna li hemm bżonn daqsxejn ta' kampanja biex intuha daqsxejn iktar prominenza u promozzjoni mm-hmm. din l-inizjattiva. Fost l-oħrajn konna tinġibu sapport minn kunsilli lokali u reġjonali bħala rappreżentanti diretti ta' ċittadini Maltin tajjeb u ġibna appoġġ ta' 61 fil-mija ġifieri tal-Kunsilli Lokali tal-Kunsilli Lokali u Reġjonali f'Malta li huwa appoġġ pjuttost konsiderevoli. U kol ġibna l-appoġġ ta' individwi distinti kif qed iktar kmieni fosthom riċerkaturi, Maltin barranin, politiċi Maltin li sapportjaw din l-inizjattiva, għaqdi studenteski wkoll u xi ħaġa sabiħa wkoll appoġġ minn NGOs internazzjonali illi qed jippruvaw jieħdu passi għax kif għedna fil-bidu ta' dan il-programm mm. din mhix problema għal Malta biss. Ehm, diversi rkejja madwar id-dinja ehm, jeżistu sottospeċi ta' naħal endemiku għal-reġjun partikolari, per eżempju, nsibu għal-reġjun Spanjol, nsibu sottospeċi endemika. għall-Ewropa kontinentali, għall-gżira tal-Irlanda, għall-Gran Bretanja. Ġifieri hemm ħafna sottospeċi endemiċi li ovvjament sfort l-iżolament ikattru f'daw biodiversità mhm. unika sewa. U saħan sitra ġibna s-sapport ta' NGOs internazzjonali li qed jagħmlu l-istess affarijiet bħal meta nagħmlu aħna fil-Gżer mhm. Maltin tajjeb. Imma fir-reġjun tagħhom. Sewa fosthom eh, l-NGO Irlandiża u NGO eh, Franċiża wkoll, skużani. Mm. Jiġifieri ġibna ehm, biex ovvjament inkomplu nuru ehm, il-valur fiha l-inizjattiva. Għala fiex waslet din l-inizjattiva, din għal-proposta? Mela, fejn eh, waslet?
Iva, ġew.
Ehm, mela, il-proposta nhar l-20 ta' Mejju kif qed tajjeb inti tas-sena l-oħra, aħna eh, mbagħad nagħtru uffiċjali lill-awtorità kompetenti ċoe lill-era sewwa mm. l-awtorità għar-riżorsi u l-ambjent sabiex ehm, jibda l-proċess, ovvjament ta' prezza li huwa proċess ta' konsultazzjoni bej ehm, entitajiet governattivi mhux tajjeb biex ovvjament jaraw jekk din il-proposta mhix ehm, ma tistax tista' ssir jew le. Sew nibdew minn dak il-punt. Sewa. Ovvjament aħna għamilna l-istudji tagħna li ħassejna li Mhm. U hija proposta- preżentatuhom ukoll? Ekku, li ħassejna li hija ehm, possibbli, ovvjament imma ovvjament bħala gvern u entitajiet governattivi jagħmlu wkoll ehm, l- riċerka u l-istudju tagħhom. Minn dakinhar ġifieri s-sena l-oħra l-hawn kien hawn dan il-proċess konsultattiv ovvjament ma' mhm. entitajiet differenti ġie evalwat mod pożittiv ġifieri minn dawn l-entitajiet governattivi wkoll u iktar kmini din is-sena Ehm, din il-proposta ħarġet ta' konsultazzjoni pubblika, kważi kważi l-istadju finali qabel għada pitada ma ssir fis-seħħ. Kien hemm id-deċiżjoni finali. Ekku.
Ladarba ovvjament issa l-awtorità kompetenti ċoħe l-ERA tara l-kummenti li ġew mibgħuta mill-pubbliku minn NGOs u minn individwi differenti fil-konsultazzjoni pubblika li għalqet nhar 18 ta' Marzu ta' din is-sena. Ehm, tad rapport tagħha lill-Ministru kompetenti u hija l-prerogattiva tagħha jekk ovvjament din l-emenda fil-liġi, għax kif għedna aktar kmini il-liġi għall-ispeċi nazzjonali ġa għadem ġast issir emenda għal naħla Maltija tiżdied mal-lista issir fis-seħ jew l Dilin la darba n-naħla Maltija tiġi dikjarata bħala inset nazzjonali tista' b'xi mod din taffetwa lin-naħħala, naħħala lokali? Mela, ehm, punt, punt validu ehm, ħafna ehm, u waqt ovvjament il-proposta li għamilna aħna waqt din il-mixja ehm, kien hemm ħafna dat tip ta' mistoqsijiet ovvjament li indirizzajnihom ukoll. Ehm, min, min naħa ta' liġi fi għannifisa ehm, ġa hemm stipulat fil-liġi illi Meta flora jew fauna, ġifiri, fil-kas tagħna qed mm. ngħidu n-naħla Maltija sewwa, għall-eżempju tan-naħla Maltija. Jiġi dikjarat bħala speċi nazzjonali, irid ikun hemm kompatibilità bej l-użu preżenti tagħha u miżuri ta' konservazzjoni illi ovvjament jittieħdu biex ovvjament niproteġu issa din flora u fauna li għadu mm. fuq status daqsxejn iktar mkabbar, kważi kważi tajjeb. Ġifiri, fil-liġi tistipula li jrid hemm kompatibilità. Ġifiri, f'dan il-każ le mhux ħajkun hemm ehm, affarijiet negattivi li jiġru l naħħala anzi ħanaraw qed naraw biss li ħajkun hemm benefiċċji għalfejn. Mm. Għax issa la darba naħra Malti diġi dikjarat bħala nistat nazzjonali, ehm, fl-irwol tan-naħal li jħuħsib eh, u jkattar in-naħal tal-għasel tajjeb Ħajħu rwol kważi kważi ta' gwardjan. Is-sena tan-naħal issa mhm. ħa tiġi indispensabbli għal sabiex in-naħra Maltija nkomplu nipproteġuha u nkattruha u nagħmlu nagħmlu mod illi fil-futur jkun hawn iktar minna. Tajjeb, jiġifieri kważi kważi b'din il-leġislazzjoni, din l-emenda l-ħassir fil-liġi U d-dikjarazzjoni ħa tagħti iktar protezzjoni lil naħħal għadha pitada, tajjeb. Però semmejna wkoll l-importazzjoni ta' naħal minn pajjiżi oħrajn fosthom anke mill-Italja. Se tiġi affettwata din? Iva, ara, preżentament fil-liġi li eh, fl-emendi fil-liġi li ġew proposti mill-era sabiex ma jfixkilx il-forsi il-prattiċi preżenti Ir-regola rigward il-fatt illi sottospeċi oħrajn aljeni jew li jiġu minn barra minn Malta ġifieri jitqiesu bħala invażivi, ġifieri fil-kontest tan-naħla Maltija tnejżu li sottospeċi li jiġu minn barra jiġu jitqiesu bħala invażivi sewwa mhm. għax mod dirett jew dirett qed jagħmlu ħsara lin-naħla Maltija. Iżda, biex ma jkun hawnx xkiel u anke forsi biex nibdew bil-mod billi inbiddlu l-mentalità biex għada pitgħada niġu f'sitwazzjoni fej in-naħala stess Maltin jibdew ifittxu n-naħla Maltija b'mod intrinsiku, b'mod naturali. Jiġifieri dik il-leġislazzjoni mhux ħa tkun qed tgħodd għan-naħla Maltija. Jiġifieri, Ladarba din tiġi fis-seħħ, l-importazzjoni mhux ħa tieqaf, imma għall-inqas inkunu bdejna bil-proċess biex inżidu l-għarfien fil-pubbliku in ġenerali u anke fin-naħħala, il-politikanti wkoll, jiġifieri klassi politika, sabiex għad meta għada jittieħad verament isir jitfassal action plan, pjantazzjoni biex verament nipproteġu b'mod ħolistiku n-naħla Maltija.